Paratoi ar gyfer cyfweliad. Dewch i ni glywed gan Richard Foxhall o Alun Griffith Contractors Limited. Yn enw i yw Rich Foxhall, a dwi'n gweithio fel Swyddog Cyswllt y Cyhoedd i gwmni Alun Griffiths Contractors Limited. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu rhoi rhai awgrymiadau i chi, rhai da iawn, ynglŷn â pha fath o bethau mae cyflogwyr yn edrych amdan mewn cyfweliad, a shwt y'ch chi'n gallu paratoi ar gyfer y cyfweliad.
Sut ydych chi'n paratoi ar gyfer cyfweliad? Cyn cyfweliad, mae'n syniad da iawn i ail-edrych ar eich CV, oherwydd dyna'r unig wybodaeth sydd gan y cyflogwr amdanoch chi, a felly fyddan nhw'n seilio'r cwestiynau ar y gwybodaeth i chi wedi rhoi. Mae'n syniad dda iawn i wybod chydig bach mwy am y cwmni chi wedi trio am waith gyda nhw, Edrychwch ar y wefan, darllenwch amdanyn nhw a deall beth maen nhw'n ei wneud. Parotowch eich hunain gyda cwestiynau amdan y cwmni os oes gennych chi rhai. Mae'n bwysig iawn i chi ymarfer eich cwestiynau. Mae hwn yn mynd i fod yn help i chi i baratoi i ateb nhw. Gofynnwch i'ch rhieni, neu efallai eich ffrindiau, i ofyn cwestiynau i chi i helpu chi baratoi. Mae hefyd yn bwysig iawn i ffindio allan yn union lle mae'r cyfweliad yn cael ei gynnal. Mae 'na rai pobl ddim yn ffindio yn union lle a flaen llaw ac yn cyrraedd yn hwyr a dydy hwnna ddim yn syniad da am gyfweliad.
Beth ddylech ei wneud ar ddiwrnod y cyfweliad? Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser i gyrraedd mewn da bryd. Gwystwch yn daclus. Mae'r argraff cyntaf mae rhywun yn cael ohonoch chi yn bwysig. Os ydych chi dal yn yr ysgol, mae'n berffaith iawn i chi fynd am gyfweliad yn eich gwisg ysgol, ond gwnewch yn siŵr fod eich tei wedi wneud i fyny'n iawn. Cewch chi hefyd gwisgo yn eich dillad tu allan i'r ysgol, ond mae'n bwysig fod rhain eto yn daclus, a'ch bod chi'n creu argraff da iawn pryd ydych chi'n cyfarfod eich cyflogwr am y tro gyntaf. Mae hwn yn dangos eich bod chi'n person trefnus. Un peth pwysig arall i gofio yw gwnewch yn siŵr eich bod chi'n switsio'ch ffôn symudol off. Does 'na ddim byd gwaeth mewn cyfweliad na'ch ffôn yn canu.
Beth ddylech chi wneud yn y cyfweliad? Yn y cyfweliad, gwenwch, ac edrychwch yn gyfforddus. Steddwch i fyny'n syth a gwrandewch yn astud ar y cwestiynau. Mae'n iawn i fod chydig bach yn nerfus mewn cyfweliad a mae cyflogwyr wedi hen arfer â hyn. Os nad ydych chi wedi deall y cwestiwn dych chi wedi cael, yna gofynnwch eto. Mae hwnna'n iawn i wneud. Os ydych eisiau rhyw chydig o eiliadau neu chydig o funudau i feddwl am yr ateb a cael y geiriau'n iawn yn eich meddwl cyn gwneud, yna gofynnwch am hynny. Mae hynna'n berffaith iawn hefyd. Mae'n bwysig iawn i fod yn onest ac i dweud y gwir. Mae'n syniad da iawn i ofyn cwestiynau ac i paratoi rhain o flaen llaw. Pethau da i ofyn yw be ydy'r oriau gwaith? Bydd angen gweithio gyda'r nos neu'r penwythnosau? Oes angen i chi deithio? Pa fath o hyfforddiant a cymwysterau gewch chi yn y swydd? Maen nhw gyd yn cwestiynau da iawn i ofyn i cyflogwr. Pob lwc! Diolch Richard. Gyrfa Cymru, Careers Wales, gyrfacymru.llyw.cymru, post at gyrfacymru.llyw.cymru, ffôn, dim 800 dim 28 4844, sgwrs ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.